Helo bawb, Sian ydy fe enw i, a heddiw dwi'n mynd i ddarllen stori i chi am ferch fach ddrygionus iawn o'r enw Nel. Enw'r llyfr ydy Na Nel gan Meleri Wyn James. Fflint. Felly, os da chi'n barod, dewch o hyd i gornel glyd. Mae'n amser i gael stori. Swatiwch lawr am antur fawr i fyd sy'n llawn drygioni. Pwy ydy Nel? Dydy hi ddim yn hoffi dweud please na diolch. Dim ond pan mae isio rhywbeth. Dydy hi ddim yn hoffi golchi dwylo, ond mae'n rhaid iddi. Dydy hi ddim yn hoffi brwsio'i dannedd, o gwbl. Mae gwrando yn anodd iddi. Mae eistedd hyd yn oed yn fwy anodd iddi. Byddai rhai bobl yn dweud bod mwydod bach yn byw yn unigryw. Carsi. A mae'n cwyno bod brwsio'i gwallt yn brifo. Ond dydy o ddim. Mae'n un dda am eistedd yn rhy agos at y teledu. Mae'n hoffi siarad a phryfocio. A mae ganddi lais uchel iawn. Mae'n hoffi canu. Mae'n canu fatha brân yn crawcian neu gath yn sgrechian. Mae'n rhedeg i bob man, gan lusgo i bysedd brwnt ar hyd y wal. Mae hi'n aros nes yr eiliad olaf cyn mynd i'r tu bach. A mae'n gallu troi dad a mam o gwmpas i bys bach. Pen blwydd, pen o dyn. Cafodd dad a mam ei dihuno gan sŵn ofnadwy. Nidiodd y ddau fyny'n y gwely ac edrych ar ei gilydd mewn dychryn. Roedd y sŵn fel cath yn sgrechian, neu fran yn crawcian, neu flaidd yn udo. O, oh, na. Nel, meddai'r ddau ar yr un pryd. Edrychodd dad ar y cloc. O, oh, chwarter wedi tri, gwynodd. Doedd Nel byth ar ddi hun am drio'r gloch y bore fel arfer. Roedd Dad a Mam yn cael y drafferth ryfeddau i'w dihuno a'i chodi o'r gwely o gwbl, hyd yn oed ar ddiwrnod ysgol. yn enwedig ar ddiwrnod ysgol. Well ni fi ni weld beth sy'n bod, meddai Dad. Roedd seibiant hir. Cer di, bentrodd dad. O na, ger di, meddai mam yn gyflym. O ni'n dau, cytuno nhw, a chodi yn anfodlon iawn. Doedd rhieni Nel ddim yn siŵr beth i'w ddisgwyl wrth fentro i'w stafell i. Doedden nhw byth yn siŵr beth i'w ddisgwyl gan ei merch. Roedd gan Nel wallt melyn cyrliog a llygaid mawr glas. A phan oedd hi'n gwenu, wel, edrychai fel angel fach. A dweud y gwir, fyddai menyn ddim yn toddi'n ei cheg pan oedd hi'n cael ei fforddi hun. Ond roedd hi'n brysur fel gwenynen. ac yn wyllt fel teigar. Roedd ganddi lais uchel iawn a gallai sgorchian yn uwch fyth. Pan oedd Nel yn gweld pwll dŵr, roedd hi'n neidio ynddo. Pan oedd hi'n gweld baw, roedd hi'n ei daflu. Roedd hi'n casau gwrando, ond roedd hi'n hoff iawn o bwdu a gweiddi. Doedd hi ddim yn gallu eistedd yn llonydd pan oedd gwaith cartre i'w wneud, ond gallai eistedd am oriau o flaen y teledu. Pan oedd Nel yn ystafell, roedd pethau'n symud ar ei pen ei hunain. Ac roedd Annie bendod yn ei dilyn i bob man. Ei hoff ddywediad oedd, Nid fy mai yw e! Dywedai hyn yn aml, gan siffrwd ei hamrannau'n gyflym fel adenydd pili pala. Roedd plant wrth i bodd â hi, ond oedolion, wel, pan oedden nhw'n gweld Nel yn dod tuag atyn nhw, oedden nhw'n troi a mynd y ffordd arall. Ar ras. Ymunodd Twm a'i rieni ar y landing. Dwi angen cysgu, meddai Twm yn flin. Mae Mr Griffiths eisiau gweld yn gwaith cartre ni fory. Na, heddiw, a dwi wedi treulio oriau ac oriau'n gwneud yn gwaith cartre. Roedd Twm yn brif fachgen yr ysgol gynradd, ac roedd Dad a Mam yn falch iawn ohono. Tasg y gwaith cartref, wel, sut mae creu syniadau newydd, aeth Twm yn ei flaen. Dyma syniad newydd i Nel. Cer nôl i gysgu. Yn sydyn, daeth sŵn bang o stafell Nel. Be mae di wneud dwan? Och neidio Twm. Cododd mam i ysgwyddau. Doedd hi ddim yn gwybod beth oedd Nel wedi wneud rwan. Gwell peidio meddwl. Tynnodd y tri anadl ddofn ac i mewn â nhw i stafell Nel. Penod 2 Doedd dad, mam a Twm ddim yn gwybod beth i'w ddisgwyl wrth agor drws stafell Nel. Ond doedden nhw ddim yn disgwyl hyn. Safai Nel ar dop y gwely caban, yn trio tynnu'r piano tegan i fyny ati. Ond roedd y piano'n sownd yn yr ysgol oedd yn helpu Neli fynd i'r gwely. Peidiwch â sefyll dan ffan na! Helpwch fi! Rhuodd Nel. Neidiodd dad i'w helpu yn ufudd. Pan osododd Nel y piano ar y gwely, symudai'r tegan fel jeli ar blat. Ond doedd dim stop ar Nel. Dechreuodd chwarae'r piano'n wyllt. Pwy feddyliai y gallai offeryn bach wneud sŵn mor aflafar? Dechreuodd Nel ganu'n groch. Penblwydd hapus i ni, penblwydd hapus i ni, penblwydd ha ha hapus i fi, penblwydd hapus i fi. Gan stopio bob hyn a hyn i arwen côr o deganau. Druan â nhw! Oedd yn gas i gweld. Roedd Ted Ted yr arth fach un llygad yno, a Liwsi y ddoli un goes, a Sali Mali, er na fyddech chi'n ei nabod i rwan. Collodd i bynsen ddu mewn gêm o siop trin gwallt, Nel. A fu'r dewin dwl fyth yr un fath ers colli het. Oedd hyd yn oed Mr Fluff yno, cath y teulu. Ond oedd o ddim yn edrych yn hapus o gwbl. Mr Fluff, druan, meddai mam. Mr Fluff! Pai da symud! Gwyddodd Nel gan bwyntio'i bus ato. Ydy o'n licio gwisgo tiara? Gofynnodd dad yn betrus. A sgert ffrwls, holodd Twm. Wel, dwi di deud wrtha fo'n glir, dim sgert a tiara, dim cacen pen blwydd. Mr Fluff oedd yr unig gath yn y byd oedd yn hoffi gacen. Oes rhywun yn cael pen blwydd heddiw te? Mentrodd mam. Bu distawrwydd am eiliad. Fi! tebodd Nel mewn llais uchel. Chwarddodd Twm. Chwarddodd dad a mam, ond yn nerfus iawn. Oedden nhw'n dal i gofio'r penblwydd dwetha. Roedd y cymdogion yn dal i gofio'r sŵn a'r Asterics. Wrth cymysgedd y gacen a'r clai a'r swigod a'r sausages, fyth oddi ar y waliau, er gweithaf ori a osgwrio. Roedd Mr Fluff yn dal i lyfu friwiau, a doedd mam cae cwestiwn ddim yn siarad â nhw o hyd wedi'r digwyddiad yn y bocs. Y mae un newydd da, meddai mam ar ôl y parti trychinebus hwnnw. Oh, beth, roedd dad yn flinedig iawn. Mae blwyddyn tan y penblwydd nesa. Ah, Blwyddyn gyfan o seibiant. Wel, dyna oedd y drefn y mywyd pob plentyn arall yn y byd. Ond mae yna chwe mis arall tan dy ben blwydd di, Nel fach, meddai mam, gan drio resymu. Na! Roedd llygaid Nel yn gul fel dwy gyllell. Oes, meddai Dad, gan drio bod yn gadarn. Nac oes, meddai Nel. Oes, meddai Twm yn gadarn iawn. Nac oes, meddai Nel yn fwy cadarn. Oes, Nel, meddai'r tri arall gyda'i gilydd. Oedd hyd yn oed Mr Fluff yn nodio, ond yn ofalus iawn rhag ofyn i'r tiara gwmpo. Y bu Nel yn dawel am funud. Caeodd ei llygaid. Daliodd ei gwynt. Yna, aeth ei hwyneb yn binc, ac yna'n goch, ac yna'n biws. Roedd mam yn gwybod beth oedd yn dod nesaf. Paid â sgrechian, meddai. Dim ond newydd ddod adre o'r sbyty mae Anti Gwen drws nesa. Gallai gael ffit arall, meddai mam. Oedd hi'n gynnar iawn o hyd. Roedd y ceiliogod yn dal i gysgu dros Gymru gyfan, a'r tyllu anod heb fynd i'w gwlau. Ond er gweithaf yr amser, feddyliodd mam ar ei thraed. Os wyt ti'n sgrechian, Fydd dim cacen. Hmm, ti'n mynd i wneud cacen? Agorodd Neli llygaid. Nodiodd mam. Cacen siocled gyda geisin siocled a botymau siocled arni. A ti'n mynd i gwneud hi cyn brecwast? Mm, llyncodd mam i ffoer. A ga i helpu? Hidlo'r fflwr, torri'r wie, pob dim. A ga i fita sleisen fawr i frecwast? Wel, e, gydag un hwff mawr, daliodd Meli Gwynt. Wrth gwrs, gei di helpu, atebodd dad. Edrychodd mam arno'n gas. Bu rhaid i Dad, Mam a Twm symud yn gyflym wrth i'r piano saethu tuag atyn nhw fel trên yn dod o ddarialu trac. Roedd parti'r y teganau drosodd am y tro. Wyt ti'n dal i wisgo tiara, Mr Fluff? Tyna fe, rwan! Mae'n amser cysgu, meddai Nel yn bendant. Allan ar y landin, rhoddodd dad i fraich am ysgwyddau mam. Roedd hi'n crio'n dawel fach. Pedair awr arall o gwsg a, wel, fydd i di anghofio, ceisiodd i chysuro. Gallen nhw newid eu meddyliau yn y bore ar ôl i Anti Gwen drws nesaf ddeffro. Cododd Twm i grys tŷ a charaddu i fol. Agorodd i geg y fawr. Dwi'n edrych ymlaen i ddangos yng ngwaith cartre i Mr Griffiths bore fory. Na, dim bore fory. Bore heddiw? O, oh, mewn pedair awr. Nos da. O, oh, da. Bore da. Penod 3 Ond doedd dim byd o'i le ar gof Nel ar ôl pedair awr o gwsg. Erbyn wyth o'r gloch y bore, roedd cacen siocled wedi codi ac wedi suddo yn y ffwrn. Nel, Os wyt ti isio helpu i eisio'r gacen, bydd rhaid i ti wneud tri pheth. Oedd mam yn hoff iawn o reolau, yn enwedig yn y gegi. Ond doedd dim ots gan Nel. Roedd geiriau mam yn mynd i mewn trwy un glust ac allan trwy llall. 1. Rhaid i ti wrando ar mam. 2. Rhaid i ti olchi dy ddwylo. A 3. Rhaid i ti addo peidio a rhoi'r gyllell yn dy geg. Ond dwi wedi golchi dwylo. Do, pan godis di. Ond ers hynny, ti di bod yn llyfu jam o ddeiar dy fysedd. Cosi bol Mister Fluff a defnyddio'r tŷ bach. Hmm. Iawn, mam. Drychodd mam yn syn. O'n i wedi clywed yn iawn. Roedd Mel yn hoffi dweud, ond mam, please mam, na mam. Dom yn deg mam, a nid fy mai i we mam. Ond doedd hi byth yn deud, Iawn, Mam. Ddim heb lot o gicio coese a chrensian dannedd yn gyntaf. A gwisga ffedog, meddai Mam. Roedd Mam yn browd iawn ohoni hun am gael Nel i wrando am unwaith. Hmm. Ond dyna bedwar peth, tri ddedys di. Wel, ti'm isio eisin siocled ar dy ddillad neis gla... Mm. Stopiodd mam yng nghanol y gair. Doedd dillad Nel byth yn lân. Ddim ar ôl iddi gwisgo nhw am bum munud. Gwisgodd Nel y ffedog yn ufudd. Her mawr syndod i'w mam. Roedd Nel wedi aroglu'r gacen flasus yn dod o'r ffwrn. A chael bod i wedi gwrthod bita brecwast, roedd gwylio'r gacen yn eistedd ar y rhwyll fetel, yn tynnu dŵr o'i dannedd. Mmm. Cacen siocled flasus wedi gwneud â phowdwr siocled, darnau siocled a botymau siocled. Byddai Nel wrth i bodd yn stwffio darn mawr i'w cheg y funud honno. Ond nath hi ddim. Roedd hi'n rhy hoff o eisio ac addurno i rithro. Dim ond un peth allai wneud cacen siocled yn fwy blasus byth, Haenen dew o eisin siocled a mynydd o fotymau siocled a smartis. Defnyddiodd Nel ei bysedd i symud y menyn o'r llwy i'r fowlen fesur ac i mewn i'r bowlen cymysgu. Estynnodd siwgwr eisin o'r bag un llond llaw ar y tro. Yna, gwnaeth yr un peth gyda'r powdwr siocled. Olchais di dy ddwylo? gofynnodd mam. Do? Roedd gwen fach ar wyneb Nel. Ti'n siŵr? Cododd Mam ei llais yn uwch na sŵn y peiriant cymysgu wrth iddo droi a throi fel coesau balerina. Ydw, Mam! Dawnsiai bysedd Nel o flaen Mam, a dychmygai Nel yr ychapychs bach yn gwingo'n aflonydd. Stopiodd mam y peiriant. Wyt ti wedi golchi dy ddwylo? Gofynnodd Nel i'w mam. Beth? Wel, ydw. Wrth gwrs bod i. Tebodd mam yn anesmwyth. Mm, da iawn. Ie, yeah, da iawn. Reit, dim gormod o eisyn ar y gyllell ar y tro. Dyna'r gyfrinach. Roedd yr eisyn yn drwchus. Roedd hi'n syndod cymaint o eisyn roedd rhywun yn gallu lwytho ar y gyllell. Taflodd Mel un lwmpyn bach brown, gwlyb ar y gacen, a rhoi'r gweddill yn ei cheg. Sugnodd ar y gyllell fel lollipop. Nel, rhybuddiodd mam. Ydy ni rhoi bytymau siocled ar y gacen? Bytymau gwyn a bytymau brown a smarties. Ww, pa dangodd o smarties? Gwenodd Nel lond i hwyneb a dechreuodd mam wenu gyda hi. Roedd eisiau bwyd arni hithe hefyd erbyn hyn. Nel fach, bob amser ar ras. Da ni'n di gorffen rhoi reisin ar y gacen eto. Cydiodd Nel mewn llwy fwrdd a'i llenwi ag eisin siocled. Yna dechreuodd anelu eisin a dop y gacen fel betaen seithi cerig o gatapwlt. Anelu saethu splat, meddai'n uchel. Anelu saethu splat! Dychmygodd ei hun yn artist enwog yn taflu paent ar gynfas mawr. Aneurin Jones, neu Cyffin Williams, neu Siani Rhys James. tasgau ei syn i bob man. Ar y ffwrn, ar y cypyrdde, ar y llawr, i wallt mam. O, Nel, cariad! Gwichiodd mam gan sychu ei syn o'i thrwyn. Cawn ni addurno rwan? Iawn, iawn, oce. Okay. Unrhyw beth i orffen y dasg. Aeth mam i'n ôl y bytymau siocled a'r Smarties oedd inni cadw yn y cwpwrdd pella, ar y silff ucha, reit yn y cefn. Rhoddodd y cyfan i Nel, yn agorodd y cwpwrdd glanhau, yr un gyda'r clo arno. Ww, dyma fy hoff beth i, meddai Nel. A ddurno cacen? Ww, a ddurno cacen pen blwydd. ond ti ddim yn cael dy ben blwydd, Nel fach. Estynnodd mam botel fawr o stwff cry a'i chwistrellu dros bob man. Dim ots, dwi'n siŵr fydd dad a Twm wrth i bodde gyda'r gacen flasus, Manel, meddai mam, gan sychu'r waliau nerth i breichiau. Gwgodd Nel, wrth feddwl am rannu'r gacen. Yna gwenodd. Roedd mam yn brysur yn glanhau. Un smarti ar y gacen, ac un smarti mewn i'r geg. Arllwysodd lon llaw o'r siocledi lliwgar i un llaw, a'i rhoi yn ei ffoced. Chwarddodd yn dawel bach. Chwarddodd mam hefyd. Roedd gweld Nel yn gweithio'n dawel yn gwneud mam yn hapus iawn. Dechreuodd sychu'r lympiau gweitha fo eisin oddi ar y llawr gan hymian iddi hi hun. Edrychodd Nel ar Mam. Roedd hi'n hapus i'w gweld yn gweithio'n dawel ar lawr. Trodd nôl at y gacen. Daliodd Nel i gwallt yn ôl gydag un llaw stecslid. Doedd hi ddim eisiau blew yn ei chacen pen blwydd, siocled flasus. Yna, plygodd ei phen a sticio i thafod allan mor bell nes fod o'n brifo. Yn sydyn, cododd mam i hwyneb. Gwelodd Nel a'i ffen uwch ben ag acen, i thafod fel cyllell yn barod i daro. Nel! gwyddodd. Ond roedd hi'n rhy hwyr. Oedodd Nel am eiliad Yna gydag un symudiad chwim, llyfodd yr eisin siocled o un pen y gacen i'r llall. Mmm. Penblwydd happy Sinel, penblwydd happy Sinel. Ond dydy hi ddim yn cael ei phenblwydd heddiw, meddai Twm. Shh, shh, shh, Twm, er mwyn dyn, meddai dad. Dad, Mam, Twm, Mister Fluff, Ted Ted, yr arth a'ch un llygad, Lucy, y ddoli un goes, Sali Mali, heb i bynsan, y dewin dwl, heb i het, a Nel. Eisteddai'r teulu cyfan o gwmpas y bwr. Roedd yna ganu mawr, ac roedd Nel yn wen o glust i glust. Ond rhyw olwg ddigon di-ddim oedd ar wynebau pawb arall. A deud y gwir, edrychai Twm yn hollol ddiflas. Byddwn i'n hwyr i'r ysgol, dywedodd. Beth am y gwaith cartre? Tasg y gwaith cartre, syniadau neu... Ie, ie, ie, ti wedi dweud hynna, Twm, sawl gwaith. Doedd fawr o hwyl ar dad chwaith. Hmm, dyma syniad newydd, meddai Twm. Dwi'n mynd i'r ysgol. Rwan. Mae rhaid i ti cael dan y gacen yn gynta. Fi sydd wedi gwneud hi. Ar mhen fy hun bach. Mynodd Nel. Ia, pam lai? Gwenodd dad. Miaw, meddai Mr Fflwff. Darn bach bach i fi, meddai mam. O, dy dona, Sara, newid bach neis o fiwsli am afon i ti. Gawn ni fita'n iach, bore fori. Hmm, di'n saff i'w bwyta, mam. Tynnu coes oedd Twm. Cymerodd lond ceg o'r gacen. Mmm, meddai dad, gan blannu ddanedd yn y siocled. Llyfodd Mr Fluff yr eisi. Wel, um, dwi ddim yn hollol, wel, um, atebodd mam, gan feddwl am ycha pychs a phoer. Edrychodd pawb ar mam yn gwingo'n anesmwyth. Dechreuodd Twm dagu. Fe wnaeth dad esgus peswch a thoeri'r gacen i'w law. Chwdodd Mr Fluff ar y llawr. Bron yn amser i agor a'n rhegio, meddai Nel yn llon. Pan rhegion, sibrydodd dad wrth mam. Cododd mam i ysgwydda. Oedd golwg o fidis arni. A wedyn, da ni drafod y parti. Parti? Edrychodd y tri arall ar ei gilydd mewn dychryn, gan gofio'r parti dwetha. Sgrechiog Mister Fluff. Yna gwyddodd pawb gyda'i gilydd. Ho, ho, na, Nel! A dyna ddiwedd stori pen blwydd. Hwyl fawr!